नमस्कार हम सब अखन मधुश्रावणी पावनि के क्रम में छी वा कही मधुश्रावणी के जे खास दिन अछि अंतिम दिन अछि तकर मुँह थर पर छी काल्हि खन मधुश्रावणी मधुश्रावणी कहते देरी एकटा राग अनुराग प्रेम उमंग प्रकृति प्रेम सृजन चिंतन आदि के एकटा बड़ा महत्वपूर्ण पावनि मानल जा सकैया वास्तव में एतेक मनोरम ढंग से मनाओल जाय वाला पावनि बिरले हत संसारे में पूरा तेरह दिन तक डूब के मैथिल ललना सब ई मनाओल करै छथि वास्तव में पहिने पहिने जखन हम करीब दस वर्ष पहिने मधुश्रावणी पर किछु लिखने रही वा लिख पड़ल रहा तई समय में हम एक कनिक भीतर प्रवेश करवा प्रयत्न कलौं एकर जे प्रक्रिया सब छै एहिमे जाहि तरहक कथा सब होइ छै जाहि तरहक गीत नाद होइ छै जाहि तरहे फूल लोढ़ी होइ छै जाहि मौसममे कयल जाइ छै एहि सब चीजके देख कऽ हमरा बुझायल जे ई तऽ पूरा जेना आइ काल्हिके समयमे हनीमून प्रचलित अछि ताहि तरहे ई मिथिलाके पारम्परिक हनीमून छियै जाहिमे नवविवाहिता स्त्री नवविवाहित पुरुष दुनू मिलकऽ अपन जगहमे तहिया बहुत दूर तक वा बाहर जायके वातावरण शायद नहि रहल हेतै तऽ अपने जगहमे जाहि समयके सबसँ मधुमय बनाओल जा सकैए ओ साउनके बरसाती मौसम ओकरा एकटा मनोरम बनेबाक निकट हेबाक रूप देल गेलै आओर एहिमे शिव पार्वतीके जाहि तरहक कथा सब हुनकर प्रेमके होइ छनि ओहिमे यौनसँ सम्बन्धित सेहो कतेक राशि बात सब रहैत देखल सुनल जाइत छै तहिना नवविवाहिता सब फूल लोढ़ीमे चलै छथि अपन सखी बहिनपा सब सङ्गे एहि क्रममे बुझि सकै छी जे नवविवाहिताके अपना साथी सङ्गी सभक बीच कोन तरहक बातचीत होइत हेतै तऽ ई सारा चीज जे छै एहि चीजके एकटा विशिष्टता प्रदान करैत हेतै अपन दाम्पत्य जीवनके मधुमय बनेबाक लेल सुदृढ़ बनेबाक लेल जे आधार सब होइ छै से सब प्रदान करैत हेतै हमरा हम कहलहुँ जे हमरा लिखऽ पड़ल रहए लिखऽ किया पड़ल रहए नेपाली मीडियामे एकटा एहि तरहके एलै जे मैथिल समाजमे मैथिल कन्याक संग जकर नवे नवे विवाह भेल रहै छै ओकरा संगे एहि तरहक प्रताड़नापूर्ण व्यवहार कयल जाइ छै यानी कि ओकरा दागल जाइ छै ओ दागबके चित्रण एहि तरहक कयल गेल छलै जेनाकि बुझू साँढ़ दागल जाइत होय ताहि तरहे तऽ तकरा बाद हम देखलहुँ अरे भाई मैथिल समाजमे तऽ कोनो एहन उपक्रम नहि छै कोनो एहन चीज नहि छै जेकि लोक कल्याणसँ बाहरके होइ प्रकृति प्रेमसँ बाहरके होइ सामाजिकतासँ बाहरके होइ वा आपसी स्नेह सद्भावसँ बाहरके होइ तखन एहिमे ई किया भऽ सकैत छै जे कोनो नवविवाहिता लड़कीके ई दागल जाइत होइ तऽ जखन हम देखऽ लगलहुँ तऽ हमरा ओहि समयमे ई सब चीज हम वास्तवमे तकलहुँ ई तऽ पूरा हनीमून जकाँ छै लेकिन जै कि नेपाल में मीडिया एहि तरहक से जे मैथिल के वा मधेसी सबके नीक चीज ओकरा सबके नहीं देखै छै खाली टेटर सब देखत आ टेटर नहियो रहत तऽ टेटर बना के प्रस्तुत करत तऽ हम एहि रूप में गेलहुँ एकर बाद ई चीज जखन एलै तऽ भेलै कनि मनी चर्चा परिचर्चा भेलै बड़ बढ़िया एकटा महिला सभक सम्मेलन में प्रायः बिन्दु मिश्र हम नाम इएह हमरा मोन पड़ैए ओ कनि कटाक्ष केलथि जे हमरे सभक सभामे एहनो पुरुषसभ छथि जे महिला सम्बन्धी विभेदक विरुद्धमे जे कतहु बात उठै छै तऽ एहि तरहेँ ओहि तरहेँ कहै छथिन जे ई नहि छियै आदि इत्यादि तऽ हम ओहिठाम ई कहने रहियै ठीके हम कहलियै जे ओ इनडायरेक्ट नहि कहियौ हमरे हमही छी ओ हमही टा एहिमे लिखने छी एहि विषयमे ताहि दुआरे ई हमही हैब तऽ हम कहलियनि जे ठीक हम ई लिखने छी आओर हमर मान्यता ई अछि जे एहिमे मैथिल महिला सबके विमति नहि छनि हम इएह बुझैत एलहुँ हँ किया तऽ मिथिलामे कोनो संस्कार एहि तरहक नहि छै जे जबरदस्ती करवायल जाइत होइ जे करबेँ तऽ कर नहि तऽ ई से ई भऽ जेतौ एना कऽ देल जेतौ ओना कऽ देल जेतौ गाम निकाला कऽ देल जेतौ वा जेना आन आन धर्म सम्प्रदाय समुदायमे होइ छै ताहि तरहक बात सब मिथिलामे कमसँ कम नहि छै ताहि दुआरे हम एकरा बड़ा सकारात्मक रूपसँ लेने रही आ हुनका ई हम चुनौती देने रहियनि जे एहिठाम करीब सौ डेढ़ सौ महिला छथि मात्र पाँच प्रतिशत महिला हमरा कहि देथि जे नहि ठीके मधुश्रावणीमे जे टेमी जे देल जाइ छै खास कऽ कऽ टेमीके चर्चा कयल गेल रहै मधुश्रावणीके आन जे सौन्दर्य पक्ष छै तकर कोनो चर्चा नहि रहै तऽ टेमी अगर ओहि तरहक प्रताड़नापूर्ण छै एहिठाम यदि महिलासभ कहि देती तऽ हम मानव मात्रे ने हम लिखनाइए छोड़ि देब तहिया हम इएह कहने रही लेकिन पता नहि की भेलै ओहिठाम एको गोटे नहि बजलथि बाँकी तऽ हमर जे ओ अड़ान रहए से कायम रहि गेल आ हम एहि बात पर रही होइत होइत हमर ई हमर ओहिमे मूल मान्यता की रहए जे भाई मैथिलके कोनो संस्कृति छै ओहिमे चाहे विकृतियो छै ओ हमरा पीड़ा दैए कि की दैए ओ हम बुझबै वा मैथिल कन्या सब संगे जे एहि तरहक बात होइ छन ओ सब की बजैत छथि हुनका सबक बात बेसी महत्वपूर्ण होइ छै ई हमर मान्यता रहै ताहि आधार पर हम ई केने रही होइत होइत होइत होइत एहि बेर हम देखलहुँ जे कनिक चर्चा आयल सेहो चर्चा कतय आयल तऽ हिन्दी मीडिया सबसँ बेसी आयल जे एना होइ छै ओना होइ छै सत्यम कुमार झा एकटा पोस्ट लिखलथि तऽ ओहिमे हम इएह टिप्पणी देने रहियनि जे एकर भोक्ता छथि ओ सब की कहै छथि हुनका सभक बातके महत्व देल जाय हमसभ बाहरसँ देखयवला की होइत छी आओर एहिसँ पहिने जे हम किछु लेखसभ लिखने रही ओहिमे हम इएह कहने रहियै जे साँप जे जोड़ लगैत रहै छै ताहिमे जकरा नहि रहै छै बुझल बाहरसँ देखयवला सभ से कहैत रहै छै वा सोचि सकै छै जे हे देखह साँपके लड़ाइ भऽ रहल छै वा एकटा साँप दोसर साँपके बुझू जे तेरहो कर्म कऽ रहल छै एहि तरहक सोच भऽ सकै छै से हम देने रही किए तऽ बाहरके देखऽवलाके उएह तरहक दृष्टिकोण होइ छै मुदा एहिठाम आब बात ई एलै जखन सत्यम झा देलथि सविता झा खान किछु बात सब उठेलथि तकरा बाद हम फेर एकरा अलग ढङ्गसँ देखलहुँ सोचलहुँ आओर हुनका सबक पोस्टमे ई देखलहुँ जे महिला सब खुलि कऽ आब आबि रहल छथि आ बाजि रहल छथि जे नहि ई टेमी जे छै से आब गलत छै ई नहि हेबाक चाही तऽ बस हम ओहि बेरका बात जहिया हम कहने रही जे पाँच प्रतिशत महिला कहि देत आब तऽ देखै छी पाँचे प्रतिशत नहि पन्द्रह बीस प्रतिशत महिला सब सामाजिक सञ्जालमे देखल जा रहल छथि जे ई गलत छै तकरा बाद हम अपन दृष्टिकोण के बदललहुँ जे ठीके जकरासँ ई व्यवहार होइ छै ओकर की दृष्टिकोण छै से सबसँ महत्व रखै छै बाहरसँ देखऽवला हमसब की होइ छी तऽ ई जखन हम देलहुँ तऽ वएह साँपके उदाहरण तऽ देखऽवला तऽ कहि सकै छै जे नहि साँप बुझू जे जोर लागल छै लेकिन ओहिमे से निकलि कऽ यदि केओ कहै नहि हो बाउ ई हमर कंठ मोकैए तखन तऽ मानऽ पड़ल तऽ जी तऽ आब ओहि तरहक बात एलै जे स्वयं ओ महिला सब सेहो ठाढ़ भेली है सविता झा खान कहै छली है जे भऽ सकैए एहि तरहक आइ तक जे केओ नहि बजै छली है एहिमे एक तरहक मनोवैज्ञानिक दबाव भऽ सकै छै जे समाज की कहत लोक की कहत एके रत्तीके तऽ बात छै सही लै छी एहि तरहक बात सब भऽ सकै छै तैँ ई निरंतरता पबैत रहल है जी इएह कहल जा सकैए यदि से नहि होइतै तऽ आब जखन हुनका सभके बाजऽके वा मुखर हेबाक अवसर भेटल छनि तऽ एहि तरहेँ ओसभ नहि अबितथि से हमर एकटा मान्यता अछि टेमीके बारेमे जखन कहल जाइ छै तऽ बहुत रासे बातसभ जेना यवन कालमे स्त्री सभके प्रायः नुका कऽ राखल जाइ छलैए तऽ ओसभ जड़ल चीजके अशुभ मानै छलै ताहि दुआरे एक रत्ती दागि देल जाइ छलैए आदि इत्यादि बातसभ तहिना प्रोफेसर नमो नारायण झा एकटा इहो कहने रहथिन जे एहि तरहेँ चाइनीज उपचार पद्धति अक्यूपंक्चर अक्यूप्रेशर सब छै ताहि तरहेँ भऽ सकैए जे यौन सन्दर्भमे विशेष महत्व राखयवला कोनो बिन्दु ठेहुनमे होइत होइ जकरा छुआएल जाइत होइ एहि तरहके एकटा हम अभ्यास नेपालके एकटा दुर्गम जिला हुमला ओहिठाम रहैत काल देखने छी जे कोनो रोगके इलाज लोहा धिपाकऽ पेटमे निश्चित बिन्दु सबपर छुआकऽ वा दागिकऽ कयल जाइ छै तऽ एकटा सामान्य यदि केओ चालीस पचास वर्षक लोक अछि पुरुष हो महिला हो तो ओकर पेट में बीस पच्चीस टा चालीस टा पचास टा दाग देखाब ई सामान्य बात छै तो ई अनेरे ओ खाली हमरा लगैए जे ओ पीड़ा देबाक मनसायसँ मात्र नहि रहल हेतै कोनो समयमे कोनो एकटा पद्धति एहि तरहक रहल हेतै जे ओहिठाम चलैत आयल होय तऽ टेमीके सन्दर्भमे चाहे ई इस्लामिक बात होय चाहे ई अकु पंक्चर अकु प्रेशरवला बात होय कुर कोनो रहल हेतै मुदा आइके सन्दर्भमे आबि कऽ नहि ओ मुसलमानी शासन छै नहि ओ एहि तरहक आतंक छै कन्या सब स्वयं अब चेतन भऽ जाइ छथि यौन शिक्षा आन आन माध्यमसँ भेट गेल रहै छनि आओर परिपक्व भऽ गेल रहै